Ɛyɛ Twi Master na yɛasan ahyia mu bio mu yi. Ɛyɛ Twi Master. Mesrɛ wo adeɛ baako sɛ subscribe to the channel Ɛyɛ Twi Master, Twi Master, na fa wo nsa bɔ notification bell no so. Enti adekyerɛ ne adesua biara a yɛde bɛba biara wo nsa bɛtumi aka. Na ɛnnɛ adesua no yɛpɛ sɛ yɛtwe yɛn adwene si Edin si ananmu nsɛmfua ne seesei anaasɛ mprempren kabea so. Yɛbɛka no sɛ pronouns and present tenses. Ɛno ho adeɛ na yɛrebɛsua na yɛahwɛ sɛdeɛ mmara no si teɛ na yɛahwɛ ɛho nhwɛsoɔ nso ahodoɔ kakra. Enti yɛbɛhu sɛ nneɛma a ɛdidi soɔ yi yɛ nhwɛsoɔ ahodoɔ a ɛfa edin si ananmu ne seesei kabea. ho. Enti yɛwɔ nhwɛsoɔ ahodoɔ nnum a ɛne adeyɔ asɛm a ɛyɛ mprempren kabea redi ahyia. Enti ɛho mmara no sɛdeɛ ɛsi teɛ na merekyerɛkyerɛ mu yi. Enti yɛwɔ nhwɛsoɔ wo a ɛrehyia redɔ. Enti aha ɔse nsesaeɛ biara mma mu sɛdeɛ mmara no teɛ no. Nsesaeɛ biara mma mu. Nhwɛsoɔ a ɛdi kan ho asɛm na mereka. Enti yɛbɛnya. Wo dɔ, wo dɔ, yɛbɛtwerɛ abɔ mu saa, ɛsiane sɛ yɛasua ahu sɛ, sɛ yɛdi nsiananmu mu asɛm biara ne adeyɔ asɛm hyia a, yɛtwerɛ bom. Nhwɛsoɔ a ɛtɔ so mmienu yɛ ɔno rehyia rekɔ. Enti Ahammara no da nso, ɛsiane sɛ wɔse mm ne oo a ɛwɔ adeyɔ asɛm no, ɛwɔ ɛdi nsiananmu mu asɛm no mu bɛyera afiri hɔ ama yɛanya ɔno, ɔno, Ɔno ne edin nsiananmu a yɛreka ho asɛm nti, n ne o no yera a, yebenya ɔ ansa na yɛabɛtwerɛ adoyɛ asɛm rekɔ abata ho na ayɛ ɔɔkɔ, ɔɔkɔ. Nhwɛsoɔ mmiɛnsa no nso yɛ mo a ɛrehyia redi, mo ahyia redi. Ɛno nso deɛ, mmara no sɛ nsesaeɛ biara nnim. Enti yɛtwerɛ bɔ mu saa na yɛnya moodi. moredi ɛno nso ho asɛm ɛno no. Enti nhwɛsoɔ ɛnan ne enum ɛdi nsiananmu yɛn ne wɔn de mmara baako na ɛyɛ adwuma. Enti mpɛn pii no wɔse sɛ ɛdi nsiananmu nsɛmfua yɛn ne wɔn rehyia adeyɔ asɛm bi a, n a ɛwowɔ saa ɛdi nsiananmu kuo yi mu no bɛyera afiri mu na yɛanya Nhwɛsoɔ ɛnan yi nti sɛ nno yera yɛbɛnya Yɛresua, yɛresua, ɛna deɛ ɛtwa toɔ no nso, yɛde mmara no yɛ adwuma na nno yera firi ɛdinsi ananmu no mu a, ɛno nso yɛbɛnya Wɔredidi, wɔredidi, nti Otwi Master ɛnnɛ nso adesua a mede brɛ wo no ɛfa ɛdinsi ananmu ne. Mprempren kabea ahodoɔ ho ɛno nso na yɛde ayɛ adwuma a yɛahwɛ ɛho nhwɛsoɔ ne sɛdeɛ mmara no si teɛ. Nti kɔ so ara wo subscribe to the channel no a na wode wo nsa abɔ notification bell no so na afei adeɛ baako a wobɛyɛ atoa so yɛ comment section hɔ w'adwene kyerɛ a wode ba ɛho hia ɛsombo ma yɛ nti ɛkɔ so hyɛ wo nkuran sɛ kɔ so ara na leave wo comment wɔ comment section hɔ.